Salut! An häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! An mir wënschen alles Guddes am neie Joer! Et ass effektiv erëm Januar, souzesoen de Méinden vum Joer, an dofir ass och nach roueg an der Gaming Zeen. Jo, do hunn och mer d'Mikrowellen eng Kéier ugeschmass a mir hunn déi al Spiller vum leschte Joer eng Kéier ausgepak an Äerch déi opgewiermt. Kingdom Two Crowns krut mat Call of Olympus en neien DLC. A fir deen Olymp ze besteigen, hu mer genau dee richtegen ausgewielt. De Gerusius?
Nee, mech. Ech maache jo soss näischt wéi dat Spill ze spillen. A mat Call of the Olympus hunn ech mer dann och nach eng Vakanz A Griichenland gegënnt.
Kingdom ass e minimalistescht Strategiespill, wat ganz vill Léift an Pixelgrafik a Sounddesign stécht. An eebe well d'Mechanike vum Spill ganz simpel gehale sinn, verléiert ee sech fréier oder spéider an der Ambiance, wat fir mech de gréisste Charme vum Spill ausmécht. Den Ufank ass an alle Spiller d'selwecht. Et ass een e Monarch, deen no laanger Zäit bei d'Wuerzel vu sengem laang vergaangene Räich zeréckkënnt an do vum Geescht vu senge Vorfahren empfaangen a berode gëtt. Genau esou fänkt dann och den Tutorial un, wou een d'Basis vum Spill erkläert kritt. Dat wichtegsten Element am Spill sinn d'Mënzen. D'Grondmechanik ass nämlech, dass een als Kinnek alles a jidderee bezilt, ouni seng Hänn selwer dreckeg ze maachen. Sou ginn als éischte Leit fir hir Loyalitéit bezuelt, dono bezilt een fir hir Ausrüstung an et schéckt een se entweder als Jeeër op d'Juegd woumadder een erëm Geld verdéngt, oder et rekrutéiert een Aarbechter, déi dann ënner anerem d'Mauere vun der Basis ausbaue kënnen. Natierlech geet et net duer mat deenen zwee Leit, déi een am Ufank vum Tutorial zur Verfügung gestallt kritt. Dofir muss een an de Bësch goe fir Campsites ze fannen, wou een dann de Leit eng Mënz an de Grapp drécke kann, fir dass se sech dem Kinnekräich uschléissen, an esou vergréissert een dann och seng Populatioun. Nodeems een déi Grondmechanike geléiert huet, ass den Tutorial mat de Wierder Build, Expand, Defend eriwwer an et ass ee fir déi éischte Kéier fräi déi ganz Insel selwer ze erfuerschen. Bei der Erfuerschung vun der Insel sollt ee sech awer net all ze vill Zäit loossen, well soubal et Nuecht gëtt huet ee besser rëm doheem ze sinn, soss riskéiert ee vu klenge Schattenkreaturen ugegraff a beklaut ze ginn. Déi creepy Gestalten heesche Greed, A klauen niewent Ausrüstung a Gold och onheemlech gäre Krounen. A wann et de Greed geléngt deng Kroun ze klauen, kritt ee vum Spill ganz schnell de Rappell, No Crown, no King, also ouni Kroun kee Kinnek, wat an dësem Spill souvill heescht ewéi Game Over. D'Spill ass nom Game Over natierlech nach net komplett eriwwer, mee et iwwerhëlt een dann einfach d'Liewe vun dem nächste Monarch, deen d'Kinnekräich ausbauen a verteidege soll. Effektiv kritt een no an no och d'Méiglechkeet, sech offensiv opzerüsten. Sou kann een zum Beispill Ritter kafen, mat deenen een esouguer en Ugrëff géint Greed starte kann. Mee leider ass et egal, wéi oft een Greed ugräift a wéi vill Portaler een zerstéiert. Si bauen sech ëmmer erëm op a gräifen trotzdeem all Nuecht erëm d'Basis un. Wann et eng Léisung gëtt fir d'Greed ee fir alle Mol ze zerstéieren, Da befënnt se sech op alle Fall net op der éischter Insel. De Monarch ass also motivéiert, fir sech e Boot ze bauen a weider Inselen ze erkundegen. Eventuell fënnt sech jo op deenen eng Léisung. Mam DLC Call of Olympus gouf Kingdom Two: Crowns op e ganz neie Level gehuewen. Net nëmme krut déi souwisou scho schéin Pixelgrafik e wierklech poléierten Update, mee et sinn och eng Tonn nei Spillmodie bäikomm. Sou ginn et elo zum Beispill Challenge Islands. Wann engem d'Campagne also ze langweileg ass, kann ee sech un aneren Erausfuerderungen testen. Och d'Campagne krut ganz vill Léift, wärend aner DLC'en oft just d'Ästhetik vum Spill grondlegend verännert hunn, gouf d'Campagne bei Call of Olympus komplett iwwerschafft. Den Ufank vun der Campagne bleift d'selwecht, just dass de Geesch dës Kéier eng Toga unhuet an d'ganz Spill insgesamt eben an der griichescher-réimescher Ästhetik ass. D'Ënnerscheeder weisen sech awer relativ schnell, wann ee bis mierkt, datt ee scho ganz am Ufank eng weider offensiv Eenheet huet mat den Hopliten. Déi brauch een och fir d'Gonscht vun de Götter ze gewannen. D'Greed hunn nämlech am Laf vun der Zäit d'Artefakte vun de Götter geklaut an d'Tempelen zerstéiert. Dat heescht, et geet als éischt emol drëms déi Artefakter zréck ze gewannen, d'Tempelen ze befreien a rëm opzebauen. Domadder gewënnt een dann wéi gesot d'Gonscht vun deem Gott, An et kann een op deem seng Insel reesen. D'Insele vun de Götter sinn e gutt Stéck méi schwéier wéi déi kleng, mee wann een et packt déi vun de Greed ze befreien, huet ee fir déi aner Inselen dann d'Ënnerstëtzung vun deemjéinege Gott an der Form vun engem staarken Artefakt. Mat deene véier Artefakte vun de Götter schallt een dann och den Zougang zum Olymp fräi. Hei dierf een da géint eng riseg Schlaang kämpfen, en trojanescht Päerd afbauen An zum Schluss e Bosskampf hunn, dee mech perséinlech ganz staark un den Endboss vu Yoshi's Island erënnert huet. Mee dat si vläicht just ech. Fir ofzeschléisse recommandéieren ech d'Spill jiddwerengem, deen op minimalistesch Strategiespiller steet oder deem Ambiance an engem Spill wichteg ass. Ech sinn op alle Fall wierklech e grousse Fan ginn iwwer d'Zäit an ech freeë mech och op dat nächst, wat an der Rei erauskënnt.
Eist nächst Spill brauch keng weider Wieder.
Krut den Inspekter Gadget mëttlerweil e Spiss?
Muss de Batterie och einfach lafen?
Wann ee mir gesot hätt, dass een vun de beschte Spiller, déi ech 2024 giff spillen, Indiana Jones and the Great Circle wier, hätt ech als éischt bësse misse laachen. Little did I know, dass et sech als richteg erausgestallt huet. Net dass ech guer kee Vertrauen an d'Spill gehat hätt, schliisslech hunn ech mir souguer d'Collectors Edition kaf, mee ech hu mer éischter e mëttelméissegt bis gutt Action-Adventure Game erwaart. Wat ech krut war en all around fantastescht Spill. Mee loosst eis net ze wäit virgräifen, fänke mär wéi ëmmer Am Ufank un, bei der Story. Am Joer 1937, ee Joer no Raiders of the Lost Ark, dem éischte Film, brécht e geheimnisvolle risege Mann owes an de Musée vum Marshall College an, klaut eng ägyptesch Kazemumie a schléit den Indy bewosstlos. Wéi den Indy den Dag drop seng Nofuerschungen ustellt, fënnt hien dann eng Medail mam Sigel vum Vatikan, déi de Ris warscheinlech verluer muss hunn. Dat léisst him natierlech keng Rou an hie mécht sech direkt op de Wee op Roum, wou hien en ale Frënd trëfft, deen als Priister am Vatikan schafft. Zesumme komme si enger grousser Intrig op de Spuer, déi se ëmmer méi déif an e grousst Mysterium zitt. Op senger Rees begéint den Indy dann och nach déi italienesch Journalistin Gina Lombardi, déi hei no hirer verschwonnener Schwëster sicht.
A se fänken un, zesummen ze schaffen, fir d'Rätsel vum sougenannte Grousse Krees ze léisen. Wann een nämlech eng riicht Linn ronderëm de ganze Globus zitt, kritt een e perfekte Krees, deen interessanterweis verschidde vun de gréissten historesche Monumenter matenee verbënnt, vu Gizeh zu Machu Picchu bis op Sukhothai. Iergendwou muss dach de grousse Krees sinn. Moment, ass dat a mengem Goart? D'Rees fäert een also ënnert anerem duerch de Vatikan, Ägypten, Sukhothai, awer och aner Gebidder, All Spillgebitt huet seng eege Gimmicks mat eenzegaartegen Twists a Spillelementer. Sou erënnert de Vatikan zum Beispill un Dark Souls I mat sengem Metroidvania-änleche Leveldesign, wou een ëmmer nei Weeër fräischalt, déi herno alleguerten zesummeféieren. Ägypten ass dann awer e bësse méi eng grouss Open World, déi sech änlech wéi e Far Cry ufillt, mat feindleche Basen iwwerall verstreet. A Sukhothai ass e groussen Dschungel duerch d'Zunn vu Waasserweeër, déi een nëmme mat engem Boot erfuersche kann. Där kënnt natierlech och schwammen, awer jo, dat dauert halt éiweg. An all Gebiet fannt een dann awer och verschidden Uniformen, mat deenen ee sech zum Beispill duerch feindlech Gebieter erschläiche kann. Eng gutt Indiana Jones Story brauch natierlech awer och e gudden Naziwëllen. Danke fir Äre Mitarbeit. Arrivederci.
An hei huet Machine Games mam Emmerich Voss ee vun de beschten Indie-Villens bis dato erschaf. Hien ass net nëmmen e laange Rivale vum Indie, mee och intelligent an exzentresch. Hien notzt seng Mënschekenntnisser fir psychologesch Spiller mat aneren ze dreiwen, fir da seng Ziler kënnen z'erreechen.

Ech giff souguer bal behaapten, hie klaut dem Indy d'Show, wann den Troy Baker seng Roll als Indy net esou verdammt gutt géif spillen. Heiansdo kéint een tatsächlech bal mengen, et wier de jonken Harrison Ford selwer.
Nach e Luef geet hei awer och un de verstuerwenen Tony Todd, deen de Ris mam Numm Locus spillt. Eng weider interessant Figur, iwwert déi ech net ze vill verrode wëll.
Life of ignorance is a blessing, I envy you little man.
Ganz grouss Skepsis virun der Verëffentlechung vum Spill war natierlech d'Entscheedung vun der Ego-Perspektiv. Normalerweis gi Spiller am Action-Adventure-Genre jo typesch am Third Person gespillt, wéi Tomb Raider oder Uncharted, déi ironescherweis jo och selwer vun Indiana Jones inspiréiert goufen. Wéi kann et also sinn, dass dëst Spill lo First Person ass? Ma ech kann all Skeptiker direkt berouegen, et war déi richteg Entscheedung, well et fillt ee sech net nëmme wéi Indiana Jones, et ass een den Indiana Jones. Hier spielt man nicht nur Batman, man ist Batman! Ich bin Batman! Batman! Anderes Thema. D'Spill huet ontypesch fir de Genre vill immersive Sim-Elementer. Sou kënne vill Géigestänn an de Levelen interaktiv benotzt ginn, sief et Iessen fir Stamina an Health ze boosten oder improviséiert Waffen wéi Briecheisen oder souguer Méckebaartschen, mat deenen ee Faschiste vermöble kann. Doriwwer eraus kann een och duerch Bicher, déi ee fënnt, nei Fäegkeete léieren. Wann een dann awer natierlech och genuch Adventure Points gesammelt huet, déi ee fir d'Erfuerschung vun de Levelen an d'Entdeckung vu Geheimnisser kritt. Am Géigesaz zu senge Genre-Kolleege sti grouss Ballereien hei net am Fokus. Natierlech kann een dem Indy säin trusty Revolver zéien, mee d'Munitioun ass rar an et hält ee selwer nëmmen zwou bis dräi Kugelen aus. A soubal ee schéisst, maachen d'Géigner dat nämlech och. An dann zitt een dacks de Kierzeren. Dofir ass den Nokampf esou wichteg, mat wuchtege Faustschléi, mat explosive Soundeffekter als wären se direkt aus de Filmer an natierlech der typescher Peitsch kann een d'Géigner auserneen huelen. Ufanks wierkt dat Ganzt éierlech gesot zimmlech clunky, mee wann een de Block a Kontertiming bis verstanen huet an d'Peitsch strategesch benotzt, gëtt et onheemlech vill Spaass. Nazis an d'Schnëss ze schloen war nach ni esou zefriddestellend. An dat wëll eppes heeschen. Natierlech dierfen Tempelen, Rätselen a verstoppt Artefakter an engem Indiana Jones Spill net feelen. An dat ass de Punkt, wou d'Spill fir mech seng Konkurrente bei wäitem iwwertrëfft. Oh, die Farbe ist noch nicht wieder etwas zum Lenker waren. Geheimnisser fënnt een tatsächlech un all Eck, a fir se ze léisen, muss een och oft richteg challenging Rätsel knacken. Bei deene méi grousse Rätsele gëtt et dofir och en Hint-System, deen engem Tipps gëtt, mee nëmmen dann, wa een och zousätzlech Fotoe mat senger Kamera mécht. Iwwregens ass dës Kamera allgemeng en onverzichtbaren Tool, deen ee reegelméisseg och ofsäits vun de Puzzlen notze sollt. Sou, kucke mer emol d'Fotoen un, déi mer gemaach hunn. Ok, vläit hunn ech et e bëssen iwwerdriwwen. Ech kéint hei lo nach esou vill méi soen, mee ech mengen d'Review gëtt soss vill ze laang. Ech hoffen ech konnt iech Loscht maachen d'Spill selwer ze probéieren. Bis elo kritt een et just op der Xbox an um PC, mee PS5 Versioun soll am Fréijoer nach erauskommen, Also setzt iech dat definitiv op är Lëscht. Wéi dir matkritt huet, hunn ech quasi näischt ze bekloen. Esou vill gutt Spiller wéi och 2024 erauskomm sinn, ass Indiana Jones and the Great Circle fir mech kloer mäi Game of the Year. Mir huet d'Spill esou gutt gefall, dass ech et direkt op 100 Prozent duerchgespillt hunn, wat mech ronn 38 Stonne kascht huet, eppes wat ech seele bei engem éischte Playthrough maachen. Mee. Dovun hunn ech kee Moment bedauert, ni ass Langweil opkomm an och ni huet sech dat Ganzt iergendwéi mühseleg ugefillt. Egal ob dir also e groussen Indiana Jones Fan sidd, deen einfach en neit Indie Game, pun intended, wëll, oder einfach nëmmen e fantastescht Action Adventure Spill spille wëllt, Indiana Jones and the Great Circle ass e must play. Mat senger fantastescher Grafik, clevere Puzzelen an oppene Levelen erwächt et den Archeolog an iech. Egal ob dir iech mat ärer Peitsch duerch d'Welt schwéngen oder einfach Nazis verprügele wëllt.
Sorry pal, you kinda deserved it.
Schéisst net fir dat nächst Bild, ech hu sou de Gefill do feelt sou eppes, sou dee klengen Touch do, dat klengt bessen eppes. Jo, ech fäerten dass ze hell. Jo.
Frizzy, kéints de dat e bësse méi däischter man?
Ah, perfekt!
Sou fillt sech u wéi an Until Dawn. Et huet net wierklech een dono gefrot, an awer krute mer et, Until Dawn ass rëm do! Den Horrorspill-Hit aus dem Joer 2015 krut ee Remake. Virun 9 Joer huet Supermassive Games et déi éischte Kéier op de Marché bruecht, an 2024 huet sech du Ballistic Moon geduecht, dat geet na besser. Geet et wierklech besser? Ech hu mer déi Saach mol ugekuckt. Until Dawn ass een interaktiivt Horrorspill. De Gameplay ass zimmlech simpel, ronderëm trëppelen, Quicktime Events meeschteren an Entscheedungen treffen. D'Zil vum Spill ass et, all d'Personnagen duerch d'Nuecht ze bréngen an se um Liewen ze halen. Wéi? Dat kann Iech den Dokter Hill nach méi genau erklären.

Einfach just déi richteg Entscheedungen treffen, kléngt wéi engem ganz einfache Spillprinzip, oder? Dat gëtt kombinéiert mat enger klassescher Horrorstory. Mir hunn deen typeschen Teenie-Horrorfilm-Zenario, 10 Teenager ginn an ee verlossene Chalet matzen am Näischt an wëllen do eng gutt Zäit verbréngen. Natierlech kënnt et ganz anescht, duerch esou en domme Prank verschwannen zwee vun hinnen, d'Hannah an d'Beth, an ginn och net méi rëmfonnt. Ee Joer nom Onfall trëfft sech de Grupp da rëm am Chalet an natierlech hu se och dës Kéier kee Grond fir wierklech ze feieren, awer esou guer net. Wat alles geschitt, verroden ech natierlech net, no spoilers, mee ech kann iech versécheren, et gëtt gruseleg, mat ganz villen Jumpscares an et geschitt och dat eent oder anert woumat een net rechent. Feelen a sou engem Teenie Horrordrama däerfen natierlech net déi bekannt plomp Witzer, dat mëttelméissegt Flirten an déi onnéideg Streidereien. Jo, Until Dawn huet alles, d'Personnagen hunn all hire ganz eegene Charakter an hir Roll an der Geschicht, an ech muss soen, genau dat mécht Until Dawn och aus. Ech wollt ëmmer all eenzele vun hinne retten, mee héi, Dir entscheet, ween et packe soll a ween net. D'Geschicht an de Spillprinzip sinn domat onverännert. Wat ass elo eigentlech anescht am Remake? Mir hu verschidden nei Zeenen am Spill, en neie Soundtrack a Musek a verschidden nei Items an Totems, déi ee ka fannen. D'Grafik krut natierlech och een Upgrade an et huet ee méi Texturen am Spill. An als klengen Extra hu se dann och de PS5-Controller mat senge Fonctiounen agebaut. Natierlech sinn och den Haaptmenü, Quicktime Events an d'Steierung bëssen ugepasst ginn an dat bréngt mech dann och schonn bei d'Mängel vum Remake. D'Steierung ass wéi am Original nach ëmmer bësse clumsy an et kann een nach ëmmer net lafen, wat zimmlech nerveg ass wann een d'Géigend fir Items duerchsicht. Des Weidere sinn d'Gesiichtsausdréck vun de Charakteren nach ëmmer bësse stiff an net wierklech verbessert ginn. Och déi nei Funktioun fir Totems opzesammelen ass zimmlech ëmständlech an desto méi Totems ee fënnt, desto méi nervt et. Et huet mech op alle Fall richteg genervt. Eppes wat och bësse stéiere kann ass datt de Remake am allgemengen extrem donkel ass. Ech weess, gruseleg Atmosphäre an esou, mee et gesäit ee wierklech deelweis net vill an ech perséinlech fannen datt ee vill Detailer doduerch vun der Emgéigend net sou wouer hëlt an et gesäit een heiansdo och einfach net wou een hintrëppelt, wat an engem Horrorspill och net wierklech evident ass. Genuch gemeckert, komme mer zu der grousser Fro, Ass et derwäert sech den Until Dawn Remake ze kafen? Soe mer esou, wann ee wéi ech ee grousse Fan vum Spill ass, ass et duerchaus interessant de Remake eng Kéier ze spillen. Déi nei Zeene fille sech halt wéi eng Ergänzung zum Original un an et gesäit een d'Geschicht bëssen aus enger anerer Vue. Allerdéngs ass et fir mech keng 70 Euro wäert, well et einfach ze wéineg Neies ubitt par Rapport zum Original. Fir een deen d'Original net besëtzt ass et definitiv eng Optioun et sech ze kafen. De Remake ass nom Original net méi schlecht, awer och net wierklech besser. Ech stelle mer halt d'Fro op et wierklech néideg war ee Remake dovunner ze maachen. D'Original ass fir mech perfekt wéi et ass an ech hätt net onbedéngt ee Remake gebraucht, och wann ech wierklech Spaass hat en ze spillen. Villäicht iwwerzeegt mech de Film vun Until Dawn deen dëst Joer erauskënnt jo méi. Ech si gespaant. An dorops fir all d'Fans ee groussen Boom! Butterfly Effekt!
An dat war eise Startschoss fir 2025. Mir hoffen, dir hat alleguerte schéi Feierdeeg an dir sidd prett fir de ganze Quatsch, deen mer nach prett hu fir dëst Joer. An an deem Kontext, Ciao!
Ma wéi ëmmer ass et dofir nach roueg am Gaming Beräich. Ech mengen dat war falsch.
Jo, dat musse mer necker nei maachen. Net am Buch kucken. Nee, ech kucken op dech. Ciao! Koss!